Gudde Moien, ech sinn de Roland Meyer. Ech sinn hei an der City-Bibliothéik, hei am Tuffisall vun der Tuffi-Animatioun. An an deem Kader liesen ech iech haut eng Geschicht vir, Zu Lëtzebuerg ginn et keng Piratekapitänen. Kennt Dir d'Piratekapitänen hei zu Lëtzebuerg? Nee? Do sinn ech frou, well wann Dir elo ee kannt hätt, dann hätt mer missen en aneren Titel fir d'Buch sichen. Sou kënne mer deen Titel hei nach halen. Sou, elo fänke mer mol ganz vir un. Da maache mer mol eng kleng Paus an da weisen ech Iech heiansdo e puer Biller. De Barry Lee hat gëschter Gebuertsdag. A wëll hien e Jong ass, deen d'Geheimnisser immens gären huet, wollt hie kengem soen, wéi al datt hie gouf. Vläicht aacht Joer, vläicht och eréischt siwe Joer, de Barry Lee fënnt et spannend, wann hien net alles weess. Et soll ee sech roueg iwwer dëst oder dat de Kapp zerbriechen, dat mécht d'Liewe méi interessant. An dann huet een och ëmmer genuch ze zielen. Jo, de Barry Lee spretzt fir säi Liewe gär. Hien ass ee fantastesche Geschichteverzieler. Iwwert dem Verzielen erfënnt hien ëmmer nees nei Geschichten, tiermt eng Ligen op déi aner a mécht d'Nolauschterer dronkeg domat. Hie selwer weess dann net méi richteg, wat wouer a wat erfonnt ass. Mee eigentlech ass dem Barry Lee dat och ganz egal. Hie mécht sech et gemittlech an sengen eegene Geschichten a laacht iwwer all déi, déi iwwer hien de Kapp rëselen. Et ass schonns ee komeschen, de Barry Lee aus Schottland. Wësst Dir, wou Schottland läit? Jo, Schottland läit ganz wäit uewen am Norden um Mier. Et ass dacks fiicht a kal an niwwleg do uewen an et gëtt. Do och een Ongeheier. Dat Ongeheier lieft an engem groussen déiwe Séi bei Loch Ness, an dat Ongeheier, dat heescht Nessie. Et weess kee Mënsch, ob et d'Nessie wierklech gëtt, well et huet nach ni een d'Nessie gesinn. An dem Barry Lee seng beschte Frëndin huet och Nessie geheescht. Si huet och an engem Séi, engem butzeg klenge, gewunnt, an et war ee weibleche Goldfësch. De Barry Lee huet dat op alle Fall esou gemengt, well d'Nessie ëmmer gäre mat akafe gaangen ass. Wann hien a seng Mamm an de Supermarché gungen, huet d'Nessie sech net Ginn, bis de Barry Lee hatt an enger Plastikstut matgeholl huet. Fir datt d'Waasser net sollt aus der Plastikstut erauslafen, huet de Barry Lee se uewe mat engem Lastik gutt fest zougestréckt. Seng Mamm hat d'Nessie op een Hoer eng Kéier mat de Büfteker, mat de Rouladen a mat de Wirschtercher agefruer, wëll seng Tuten a Fréiertuten sou geglach et an am allerleschte Moment hat de Barry Lee d'Nessie Mat senger Tut aus dem Tiefkühl erausgekroop, d'Halschent vum Waasser war schonns gefruer. De Barry Lee huet d'Nessie dono missen an engem Dëppen op d'Kachmaschinn setzen, fir datt et him nees ging gutt waarm ginn. Mee ier d'Waasser ugefaangen huet mat kachen, huet hien d'Dëppe séier vun der glideger Plack erofgeholl an dee klenge Fësch nees an säin Aquarium gesat. Eigentlech. war et och guer kee richtegen Aquarium, et war ee grousst Glas. Wann de Barry Lee ee Ris gewiescht wier, dann hätt hien säin Iced Tea aus esou engem Glas gedronk. Mee hie war jo réischt ee Jong vu méi oder manner 10 Joer, dofir huet hien dat grousst Glas geholl, fir dee klenge Goldfësch dra schwammen ze loossen. Hei si mer. De Barry Lee, wéi en mam Nessie akafe geet. Hei gesi mer de Barry Lee, wéi e Gebuertsdag feiert. An lo weisen ech iech nach deen heiten. Dat ass de Pit. Dee léiere mer lo kennen. Sot ee mer mol selwer, ass dat net dee schéinste Goldfësch vu Lëtzebuerg? Ech menge schonn. Wéi de Pit déi éischte Kéier vum Barry Lee héieren huet, huet hie sech e Jong mat enger karéierter Jupe virgestallt. Mee de Barry Lee hat eng ganz normal Box un an ee ganz normalen T-Shirt. Hie war bal ee Kapp méi grouss wéi de Pit an och ee gutt Stéck méi mockeleg. Dofir war de Pit fir d'éischt emol zolidd enttäuscht an dono och déck rosen, well hie guer net gär enttäuscht gëtt. Wann een e Schott ass, da soll ee wannechgelift Och eng karéiert Jupe un hunn, hat de Pit dem Barry Lee beleidegt un de Kapp geworf. Mee de Barry Lee war sengersäits guer net rosen doriwwer ginn. Hien huet einfach gesot, datt de Pit säi beschte Frënd sollt ginn, well hien hätt just eng beschte Frëndin a bräicht dofir onbedéngt, onbedéngt, onbedéngt och ee beschte Frënd. De Pit war sou gespaant fir dem Barry Lee seng beschte Frëndin ze gesinn, datt hien noginn huet an d'accord war fir mëttes no der Schoul bei de Barry Lee heem ze kommen. Mee do war de Pit nees eng Kéier zerguttst enttäuscht ginn, dem Barry Lee seng beschte Frëndin war guer kee Meedchen, mee et war Ee Goldfësch. De Pit war doriwwer esou rosen, datt hien direkt wollt heem goen. Mee de Barry Lee sot, hie géing de Pit ganz gutt verstoen. Zwou Enttäuschungen an engem Dag, dat wier och zimlech ustrengend an dofir géing hien dem Pit verspriechen, him vun elo un all Dag ee Geheimnis ze verroden. Bescht Frënn hunn ebe keng Geheimnisser, ee virun deem aneren, an elo war de Pit op eemol averstanen a vun elo un huet dee gréisste Geschichteverzieler aus dem Duerf deem gréisste Virwëtz aus dem Duerf all Dag ee Geheimnis verroden an déi zwee sinn déi gréisste Frënn ginn, déi ee sech nëmme virstelle kann, och ouni karéiert Jüppen a richteg Frëndinnen. Wann ee vun deenen zwee mol eng Kéier an d'Vakanz war oder bei den Zänndokter huet misse goen oder krank am Bett louch, da war deen aneren esou flemmseg wéi et nëmme geet. Wann de Barry Lee seng Geschicht net konnt verzielen an de Pit d'Geschicht net konnt nolauschteren, dann huet jiddwer engem eppes gefeelt, da war eppes net an der Rei an da konnten se owes net Gutt schlofen. Salut Barry Lee, sot de Pit, wéi e bei säi beschte Frënd koum. Hien huet sech schonns op d'Geheimnis gefreet, dat de Barry Lee him haut sollt verzielen. Mee de Barry Lee war net gutt gelaunt. Hie souz um Buedem vu senger Kummer, hat dat Legoost Pirateschëff viru sech stoen, mee huet net domat gespillt. Hien huet virun sech gestierkt an näischt gesot. Ass eppes? huet de Pit gefrot an sech nieft de Barry Lee op de Buedem gesat. Jo, et ass eppes, huet de Barry Lee geäntwert. an op de Plaffang gekuckt. De Pit huet och elo op de Plaffang gekuckt. Hien huet sech gefrot, wat dann do uewen esou extra sollt sinn, datt säi Kolleeg déi ganzen Zäit dohinner gekuckt huet. De Plaffang war wäiss an och soss war näischt Extraes do ze fannen. Wat ass dann? huet de Pit gefrot. Elo huet de Barry Lee ugefaange mat hicken. Hey, Barry Lee, du wiss, sot de Pete. Firwat? huet de Barry Lee gefrot. Wann ee wisst, da kritt een dacks en Hick, seet meng Mamm, huet de Pete gesot. Ech wuessen et. Ech hunn eng Depressioun, sot de Barry Lee an huet weider iwwert sech de Plafank bekuckt an huet weider gehickt. Eng wat? huet de Pete gefrot. Eng Depressioun, sot de Barry Lee. Wat ass dat? wollt de Pete wëssen. No, dat ass wann een d'Nick huet. sot de Barry Lee. Huet et wouer, wann een den Hick huet, da wiisst een, seet meng Mamm. Si huet nach ni eppes vun enger Depressioun gesot. Mä deng Mamm, déi versteet och näischt vun Depressiounen an Hicken, soss géing si keng Dommheeten esou verzielen, sot de Barry Lee. De Pit huet de Barry ugekuckt a sech gefrot, ob säi Kolleeg vläicht krank wier. Hey, so, bass du vläicht krank? huet de Pit de Barry gefrot. Nö, sot deen. Du muss mir nach ee Geheimnis verroden, dofir sinn ech heihinner komm. De Pit ass opgestanen an huet eng déck, fett Fleeschméck, déi zu der Spléck vun der Fënster erageflu war, mat dem Barry Lee sengem Rechenheft doutgeschloen. Op der Fënsterscheif ass een décke roude Fleck bliwwen. D'Méck ass op d'Fënsterbriet getrollt an huet nach e bësse mat de Bee gestruewelt. An do huet de Pit se du leie gelooss. Du has mir versprach, dass du mir all Dag géings ee Geheimnis verroden, nëmmen da sinn ech däi beschte Kolleeg. De Pit huet rondrëm sech gekuckt. D'Méck huet net méi bougéiert. Wann s du mir elo kee Geheimnis verréits, da ginn ech heem, sot de Pit, huet seng Mutz geholl a wollt goen. Waart, sot de Barry Lee, mee, pssst. Du däerfs kengem eppes dovunner verroden. Oh, ech hunn der ni ee Geheimnis verroden, huet de Pit gelunn, seng Mutz nees ofgedoen a sech nieft de Barry Lee gesat. Komesch, huet hie geduecht. Et ass haut déi éischte Kéier, datt ee sech esou fléiwe léisst. An dunn, dunn huet de Barry Lee ugefaangen. Hënt! Matzen an der Nuecht sinn ech erwächt, well ech esou duuschtereg war wéi nach ni a mengem ganze Liewen. Ech war esou duuschtereg wéi. E Kaméil, dat zanter 7 Deeg a 7 Nuechten ënnerwee an der Wüüst war an dat näischt ze drénke krut. Oh, de Pit, dee war déck zefridden vun dat do, dat géif ganz bestëmmt nees eng super flott Geschicht ginn. Hien huet mam Barry Lee sengem Legos e Pirateschëff gespillt an dunn sot de Pit, An dunn sinn ech opgestanen a sinn an d'Buedzëmmer un de Krunn drénke gaangen. Boah, dat ass dach kee Geheimnis, sot de Pit, dat maachen ech dacks an der Nuecht. Ech muss da just oppassen, datt ech de. Datt mech de Papp net erwëscht. Deen huet et net gäre wann ech an der Nuecht un de Kron drénke ginn, well da misst ech schonns erëm no enger Stonn opstoe fir pissen ze goen, seet hien, an da wier ech den aneren Dag midd an der Schoul. Ech hu gedronk a gedronk, mee wat ech méi gedronk hunn, wat ech ëmmer méi duuschtereg gouf. Ech hu mech eng Kéier opgeriicht an déif Loft geholl an ier ech nees konnt weiderdrénken, an dunn hunn ech mech am Spigel gesinn. De Pit huet d'Pirateschëff lo stoe gelooss a grouss Ae gemaach. Ey, wat hues du dann am Spigel gesinn? Ech hu gesinn, datt ech gewuess war. Ech war méi grouss ginn. Ech hunn de Kapp gerëselt, mir zweemol op de lénkse Bak an zweemol op de rietse Bak geschloen. Mee et war wouer, ech war méi grouss ginn a mäin Duuscht war och méi grouss ginn. De Barry Lee huet elo net méi gehickt an de Pit huet d'Pirateschëff net méi bekuckt an dunn huet hie gefrot, An dunn hunn ech mech nees gebéckt an hunn e risege Schotz aus dem Grunn geholl. Dee Schotz, dee war esou grouss, datt dono de Grunn eidel war, et ass kee Waasser méi zum Grunn erauskomm. Oh, de Pit huet d'Hänn opgerappt, sou eppes hat hien nach ni héieren. An dunn sot hien, An du sinn ech aus der Dusch geklomm, ech hu mir de Kapp uewe bis an zur Dier getuppt, wëll ech nach méi gewuess war, hunn d'Braus opgedréint a gedronk a gedronk. Fir d'éischt hunn ech all dat kaalt Waasser gedronk, a wéi dees kéint méi do war, hunn ech all dat waarmt Waasser gedronk, mee mäi Bauch ass net voll ginn. Wëll ech jo iwwert dem Drénke weider gewuer sinn, wéi d'Dusch och eidel war, sinn ech an d'Kiche gaangen. Ech si bal net zu der Dier erakomm, wëll ech lo sou grouss war. Ech war ee richtege Ris ginn. An der Kiche sinn ech séier bei de Krunn gelaf an hu weider gedronk. Ech si weider gewuess an ech sinn ëmmer méi duuschtereg ginn. Et war ganz vill Waasser am Kichekrunn an ech hunn et alleguerte gedronk, alleguerten, bis keen méi dra war. An dunn, sot de Pit. An du sinn ech am Appartement hin an hier gelaf, fir nach ee Grund ze fannen, mee et war kee méi do. Mee ech war nach ëmmer esou duuschtereg, wéi wann ech nach ni eppes ze drénke kritt hätt. Meng riseg Terrass huet gebrannt an an mengem Mo war eng Hëtzt wéi an engem Heizungskessel. Dat eenzegt, wat ech fonnt hunn, war der Mamm hir Strenz. Mee déi huet net vill genotzt, Well se war vill ze kleng an och nëmme méi hallef voll. An zum Schluss, wéi e schonns méi grouss wéi een normale Ris war, hunn ech op der Fënsterbänk nach e klitzeklengt Glieschen mat Waasser gesinn. Séier sinn ech dohinner gerannt, hunn an der Kichen d'Still an den Dësch ëmgestouss, hunn dat Mini-Glas ugesat an hunn et op een Zock eidel gedronk. Jo, an dunn? sot de Pit. Du war den Duuscht op eemol verschwonnen. Ech sinn nees a meng Kummer geschlach. Ech hu gespuert, wéi ech méi kleng gi sinn, an duerno sinn ech ageschlof. An ech hu gutt geschlof bis haut de Moie fréi. Moieh, ey, dat ass eng voll cool Geschicht dat do, sot de Pit an huet nees ugefaange mat dem Pirateschëff ze fueren. Mee eigentlech ass et ewer kee richtegt Geheimnis. Ech hunn d'Geheimnis jo och nach net verroden, sot de Barry Lee an huet ronderëm sech gekuckt, fir ze préiwen, ob keen hinne géing heemlech nolauschteren. De Pit huet vu lauter Opreegung dee viischte Mast vum Pirateschëff ofgebrach a gespaant op dem Barry Lee säi Mond gekuckt. Mee deen huet näischt gesot. Hien huet dem Pit mat der Hand gewonk, datt dee soll méi no bei hie kommen. A wéi de Pit ganz no beim Barry Lee war, huet hien dem Pit säin Ouer geholl an et widder säi Mond gedréckt. Pssst. Lauschter! huet de Barry Lee geflüstert. De Pit wollt eppes soen, mee de Barry Lee huet him de Mond zougehalen. Héiers du näischt? Nee, huet de Pit mam Kapp gerëselt. Et war lo sou roueg an dem Barry Lee senger Kummer wéi dir iech et nëmme kennt virstellen. Ech héieren näischt, sot d'Pitt. Kee Plättchen? wor de Barry Lee. Nee. Keng Loftblosen? Ëh ëh. Kee Spruddelen? Uuhh, dann hues du net gutt genuch gelauschtert. De Barry Lee zitt de Pit nach eng Kéier bei sech an dës Kéier héiert de Pit et ganz genee, Psst! Jo, lo héieren ech et. De Barry Lee dréckt de Pit ewech. Weess du, wat dat ass? De Pit rëselt de Kapp. Nö. Dat, wat s du lo héieren hues, dat ass Nessie. Nessie! De Pit mécht grouss Aen, Wéi ech an der Nuecht ee Ris war, hunn ech den Aquarium mam Nessi eidel gedronk, an elo wunnt hatt bei mir am Bauch. Nö, sot de Pit, dach, wéi ech de Moien op d'Toilette war, hunn ech ganz genee opgepasst, hatt ass net mat erausgeschwommen. Hat ass nach bei mir am Bauch. Säin Aquarium louch de Moie futti um Buedem vun der Kichen, mee d'Nessie war net méi do. Meng Mamm hat dat futtigst Glas fonnt an si sot, si hätt näischt vum Nessie gesinn. Verstees du? Dat ass elo eist Geheimnis. D'Nessie Ass verschwonn a just mir zwee, mir wëssen wou hatt ass. Boah, an dengem Bauch, sot de Pit an en huet begeeschtert op dem Barry Lee säin T-Shirt gekuckt. op deem den Johnny Depp als Captain Jack Sparrow gemoolt war. Elo haten si wierklech ee coolt Geheimnis, a kee Mënsch wousst eppes dovunner.